la kinkaŋ maa ka bi nyɛ bibaayi kinkaŋ so ŋun gondi wuuni ka lahi gondi shɛŋa ni la ŋun ka n yɛra maa ŋun kuli gondi o ningbuna zaa la o yɛltɔɣa ka n yɛra ŋɔ lala kinkaŋ maa ti na mini pun yɛla o yɛltɔɣa maa ka labina n teega sani nyɛla tamna ka shɛba bɛni bi daa bi niŋ katari ban daa bi wum yi zuɣu ka n labi maa na. Amaa wumma, binshɛɣu kam zaa ni yɛra ka di nyɛ saha yɛtɔɣa, binshɛɣu kam tuhirimi. Di zuɣu a yi niŋ li, ka a ni bɔri shɛm bi niŋ, Naawuni yɛn naan bɔri shɛm din niŋ zaŋ chaŋ lala bini maa polo. Di zuɣu di be biɛhigu puuni, ka tuun shɛli ku mali liɣiri ka yɛn kpɛri na ka bɛ kpuɣ a ka a ku tum li hal nti yi di puuni ka bi nya binshɛɣu. a daliri kara puuni. Tɔri zuɣu ni yɛli ŋɔ a ni tooi buɣisi ka niŋ ka tari bee ka bi niŋ ka tari dimiya suɣilo n bi tiri tim n ka saha ni n piiri tarita ninkura n yi zaŋ ti ma ka yi ni ti nyɛla ban ku koyi chani katiŋa ti chaɣisilo diri daafaani. M mi yɛla saha shɛli kam, ya ka ninkur ŋun di saɣim mɔŋ bihi nyɛ ninkur biɛm la? Ninkur biɛm la nyɛla ŋun mɔŋ bihi yɛli kurili. Dinzuɣu bia zaŋ ti ma, n gba bɛn niŋla biɛm shee ka n zaŋ ti ya. Dinzuɣu n ninkurugu n daa zaŋ ti ma, ka yi ni chaɣ salo diri daafaani, dinzuɣu ka n laban ti zaŋ li ti ya yaha. Doro ŋun bela puuni, a min o ŋubira a sanʒi. A yɛn bɔla lala kinkaŋ maa, a ni nya o ni ʒi luɣ shɛli. ka a bo ŋmambuɣibila zaɣ palli din na bi niŋ binshɛɣu. Kpa ŋmamaŋa chɛ ka di galisi biɛla, ka a bo kilaagaanpaabɔɣu, ka bo nochichɛrigu, nochichɛrigu, nolɔɣu bee nonyiŋ, amaa di nonyiŋ viɛli gari di nolɔɣu. A yi niŋ nolɔɣu, ka o mi niŋ nonyiŋ, nonyiŋ maa lan dini maa din tum gari nolɔɣu maa lan dini maa. Di zuɣuri viɛli pam ni a bo o ka o nyɛ nonyiŋ. ka a chaŋ laa tia maa gbuni zaawuni n-ti gbi tia maa gbunni n-nya o wuli shɛli din kuli teei viɛnyɛliŋga ka kpa tiŋgbani ni, ka a gbi lala hal li ka ŋmani maa ti ni tooi kpe tiŋa ka a ŋmaai wulli maa. A ni ŋmaai wulli maa ka wulli maa ni tooi zali ya ŋɔ ka ŋmani maa be di lɔŋ ni ŋ-ŋɔ. a yi kuri ŋɔ tiŋgbani ni, ka wuli maa ni tooi be zuɣusaa ŋɔ, ka ŋmani maa be di gbinni ŋɔ. Di saha ka wulli ŋɔ, ŋ-ŋɔna ŋɔ, ka di na be tia maa ni, ka a che ŋ-ŋmaai din be tiŋgbani ni ŋɔ mi ka din chaŋ yɔɣu, ka a ŋmaai kpe ŋ-ŋɔ maa, ka di zali ŋmani maa puuni ŋɔ. Pɔi ka a yɛn gbi tia maa gbinni ŋ-ŋmaai li, di simsi ni a suhi Naawuni, zaŋ chaŋ yɛli shɛli zuɣu a ni kana. zaŋ chaŋ yuuri shɛli a ni bɔra, zaŋ chaŋ a ni bɔri ahizichi shɛm, zaŋ chaŋ a ni bɔri biɛhigu nyaɣisim shɛm, zaŋ chaŋ liɣiri polo shɛm. Lum alikauli ni ti maa. Ni a bɔri ni a gba ti wɔndi wuuni ka wɔndi shɛɣu ni, a bɔri ni Dagbamba ti paari diri a nuu ka Tizunim paai diri ka Paɣaba paai diri ka Bihi paari diri a nuu ni. a yi zaŋ ŋmani maa taɣili naai, ka a zaŋ nuu maa n-lo tia maa gbini, ka kuli ka chɛ o. Di zuɣu piɛl, di viɛl pam naai niŋli ka di nyɛ mɔɣiri, ka kuli ka chɛ nuu maa lo ni. N yi biɛɣu, a yi ku puhi soli a tuna ka a dahi bahi tia maa gbini yaha. A yi paai tia maa gbini. a yi chɛna nyin ʒimi gaɣili a yi paai ŋmani maa yɛn palila kom tooni laa tia maa o mali kom pam ka a kpaai laa kom maa n-leei gaɣili maa ni ka yaɣi tia maa wuli m-puhi li ka labi wuli n-luhi li nti yaɣi ka labi nudirigu nti yaɣi ka labi nuzaa nti yaɣi ka gbaai nudirigu ni wuli m-puhi li polo tia maa wola n-tuhi di buɣa ni kalinli dibaa la a ni ku tuhi shɛm ka gari wuli n-luhi li nti tuhi ka gari nudirigu nti tuhi ka gari nuzaa nti tuhi ka wuɣi tia maa vari biɛla n zaŋ pahi di puuni n zaŋ niŋ ŋmani maa ni ka larigi nuu maa pahi ni kom maa n kpuɣili kuna a yi kuna n ti zaŋ zali zaŋ chaŋ zaawuni ŋɔ polo ka a nya guli yili din do mɔɣuni ka din be yiŋa a yi kpɛri guli yili maa puuni ka a niŋ gafara. Ka a chaŋ ti David gulinli maa gbini, ka lo alikauli ti Naawuni, a ni bɔri biɛhigu nyaɣisim ni tuun tibu shɛm n-zaŋ ti lala di zuɣu, ka kɔrigi no chichɛrigu maa guli yili maa puuni. A yi kɔrig o nyin chɛl o pa chɛrili maa zuɣu guli yili maa, nyin chɛ o pa nimaani, ka kuna ka chɛ o. Di zuɣu ka yi yɛri bɔri ni nyɛla mɔɣila din nyɛ yiŋa din tooi niŋ ka bahi kuɣ bee jɛŋkuŋ ti kuɣ o, ka chɛ o pa ni. Biɛɣu yi sala mi ka a daŋ yibu solaatu puhibu saha yaa n lan chaŋ guli yili maa gbini. A ni tooi chaŋ ka kpɛrili maa ti yina nti ku nyaɣim o luɣili kam, miri ka a pihi a ko kpugim o mini ba n-zaŋ su kpalaŋ ni n-kuna nti guhi nuu maa mini ba zaaha n-zaŋ niŋ kpalaŋ maa ni. A yi yɛn vuli nuu maa ka a fɔɣisi o biɛhi maa ni o noli maa n-zaŋ pahi kpalaŋ maa puuni, ka yihi o puuni nɛma maa n-zaŋ pahi kɔbiri maa ni be kpalaŋ maa ni maa, ka paɣi paɣi nuu maa, ko shɛli a ni taɣi la ka a zaŋ duɣi nuu maa. Di nya nyin yɛn to bee bɛ bihi yɛn to, ka a chɛ ka bɛ a ni yaɣi ti ya ni di wala maa ni di vari la, ka a kpaai no kɔbiri maa ni nuu maa puuni nɛma maa m-gabi di puuni n-chɛ ka bɛ kuri li. Ka bɛ toli viɛnyɛla n-kɔrili ka yi deli li ka di ku ka a labi kurili ka di niŋ zim viɛnyɛla. Di bi jɛhira. A ŋubi nim la ka chɛ kɔba maa din mi a yɛn kabili mi. A yi kabi li ka tooi antotizim maa n-gabi di puuni. ka tizim shɛli a ni toya ka a niŋ tizim maa n gabi koba maa ankabili maa puuni n baɣasiri mili ka di niŋ zaɣ ʒim ka a da kulikuli chibo bi ni zaŋ shɛli niŋ takara ni la ko shɛli a ni taɣam a bee n kpaari zaa duɣu nuu maa a yɛn niŋ ka guui to dama a ti yɛn gabi chibo maa din ka a yɛn niŋdi yoɣara ka zaŋ lala zim maa ni koba maa a ŋubi ka chɛla ka kabili la ka a niŋ li n-gabi chibo maa ni n-niŋ wula? N gabi li viɛnyɛla ka niŋ kom maa yɔɣiyɔɣi ka dihi li. Biɛɣuni n-neei ka a yɛn chaŋ tuma ni ka a niŋ wula? Ka a su chibo maa ka tooi tizim la mi biɛla m-pa buɣim ni. Di zuɣu tizim maa ŋuna, a yɛn dala tulaale n-niŋ li, amaa di viɛ pam ni a da keeku ni bintu. n laɣim taba n gab tizim maa biɛɣu n dee ka a yɛn yi a daashee maa ka a niŋ tizim maa biɛla baya apu suchi o la naai ka a niŋ tizim maa biɛla n pa buɣim ni m ba nima di pala ti mi mi yaɣi ninkura n puhi ti ni ti kahi ŋɔ maa zaŋ ti bilichi niŋ ka bi diri daa faani ti zaa ni nyɛ n ŋɔ yaa nim la zuɣu a yi zooi n gba ni zooi n yi zooi a gba ni zooi Putina shɛli bɛŋa ka di yiri Dagbaŋ puli ni ka di bi yi shɛli nyɛla Naazo wahala n-tahirila na, fakari, kum dini yisirila Fitinanim maa. Daadam ka ŋun na mi n-teesi liɣiri, o ku bɔri ni Fitina yisi ka o kpi ka je liɣiri maa. To di zuɣu a gba cham ti niŋ lala, Naawuni yi yu ka bɔra, din tooi niŋ katari ka yuubu yuugi a gba zaa, ka a gba zaa niŋgbuna maa ka a gba paɣi Naawuni. Wumma, di kana ti kooli ma bɔhiri ma m-bawulana man ku tooi niŋli ni bɔri ni a niŋli ti ma n-ka saha n-ku tooi niŋli. Wumma viɛnyɛla, paɣa n-nya a bee doo n-nya a, sokam ni tooi niŋli chɛ ka a yidana niŋ ti a. A yi ka yidana, ka amaŋmaŋ tooi ni yi niŋ ma, amaa di kana ti yɛri ma m-bawulana m-bɔri ni a niŋ bini maa ti ma n-ka lala saha. Man ni ni tooi niŋ shɛm ti a din ka n yɛli zaŋ ti a maa, di zuɣu a gba cham ti buɣisi. Naawuni yu ka bɔra, ka a gba zaa niŋ wula, ka a gba zaa niŋ katari. Di zuɣu n-jɛri nyaaŋa, ni a lan kana ti bɔhiri ma bɔhisi zaŋ chaŋ di polo, a ni ku wum ka n yɛli shɛm maa n niŋmi lala, n ni bi yɛli shɛli di kari puuni. Gumachuɣu pɔrisirila o ni ni nyɛ shɛli tariga. M bi yɛli ka guui binshɛɣu ni a kana ka n niŋ din yɛn chɛ ka n gba zaa nyɛ biɛla be di puuni. Aai! N yɛlila di zaa zaŋ ti a. A yi ti niŋ ka di tum taha ka a yi ti kana ti niŋ shɛli zaŋ ti ma, n gba paɣi ya. A bi niŋ shɛli ti ma, n lan paɣi ya. To domi, aai, Dagbamba bi yɛli ya ni panda ʒini puhiri nyabira. A paɣimi yɛla zaɣila a kpaŋ a maŋa. Man wulana, m mi la ŋun gari ma ni gari so ŋɔ, Naawuni m-mi o.